my country people una welcome back to my channel today Wizkid don come out come shed tears of joy as her husband or boyfriend don come out to come give her a surprise birthday an angel don come out come sub an unknown person for internet space and people don come out come give her better wotowoto and lastly kiddwaya di boy in di candy shop im don come out to come give poor pipo unsolicited advice so kiddwaya as we all know im come from a very wealthy family and na very privilege boy even wen e dey for inside di big brother um all star season im even talk am sey im na di boy with in the candy shop you dey get so the boy he not really come this life to come suffer papa don already pave way for am so a lot of people they were not lucky like that their parents not pave way for them they had to struggle on their own to be successful some people even as they struggle on their own self they never fit still even make until today so kid why i can't come out can't say make it throw a two cents but people will be say they struggle you can't come can't say don't let your picking blame you Wetin dey try to talk be say make you hustle so that your pikin no go dey blame you say I didn't be my papa get sense, I didn't be my papa um, sabi work, I didn't be my papa work the way Dangote dey work, the way Adeleke dey work, the way Otodiola dey work. I'm not supposed to dey suffer like that. I'm not supposed to dey carry my file, dey waka, dey find job, dey dey ask me one twenty questions, all those type of thing. Na wetin dey try to explain be that. But wetin Kiddwaya no know be say even if he no um maintain him papa wealth him own children go blame am pass sef because that blame him own blame na go even worse the since kid when I come out of the house I don't know wetin him dey do I dey always like use Davido as um example that boy na person wey be say come from very wealthy family yet him hustle like say he come from nothing in as much as kid wire advice dey valid the advice too him need to apply am to himself even though say papa don work hard for am him too need to work hard because if he no maintain the money he go fall back to square zero go somewhere yesterday um the way I take dey hustle for the money they just dey ask me to say why you dey hustle for this thing dey do as if you no get um source of income where you dey um get money from that you get a place where be say they get where you dey get money from all those type of thing I say can you imagine so because I get place where be say they earn me money now I no suppose get more than two hustle or I no suppose get more than five hustle for this country things don hard um person need to put hand for anywhere wey be sey dey legit wey be sey go fit give you cool cash so I go put hand for anywhere o make una no think am this society dey always do am once you be woman you no suppose to dey hustle like that na only man suppose to dey hustle na you sabi I dey hustle because I enjoy am I enjoy my hustle. Angel matter, Angel come out to come we no know whether na stra- shade she dey throw Ev- a lot of people don dey speculate for the reason why she type wetin she type so she come consequence she avoid people that know how to flip a script so it's beneficial to their image they will leave you in the desert without water as long as they look like angels publicly BBN fans as usual they come twist the thing they say the reason why be say Angel they talk like that because she and Suma don't get issues again as we all know they after Suma bed the two of them come unfollow each other again for the second time. People they claim say now because of reunion don't they come um, Big Brother Nigeria All Stars reunion don't they come they, I would hear news say now June June which is next month now the thing go happen we no really dey sure but na wetin we don dey see online a lot of people dey talk am since say na june na june e go happen me for one i no see anything wey actually dey wrong with this post wey be say she post e fit be say she just dey um, talk her own mind and sometimes most people dey air their own mind for their status for everything that ig story or whatsapp status but e fit still be say she dey actually talk about person

it will last una two correct una two correct two insane humans i no think say mental health na something wey be say person you suppose use as a jab to your fellow human being that hate they say e dey very real una don dey fans most especially they don dey insult angel since the way they take insult angel that period the girl come change because of the way she dey nakedi for online that time she come change if una check angel for 2021 and check angel for big brother naija all stars you go see say huge difference the, the girl don change well well she dey she don learn to dey cover her body most of the time than when she come that first time make una cut her some slack Onto Sasuke matter, una remember say Sasuke she come out few months ago to come give us the huge announcement about her relationship with Chef Daring. e come e no tey we come dey see news say chef Jerry him enter some girls DM for Twitter wey e go go toast them knowing fully well say him dey date Sasuke. So netizens dey hope say that situation wey happen that time suppose break the two of them apart but for where Sasuke no listen to public opinion she continue to dey date the boy like that. She come do her twenty fourth birthday few hours ago, happy birthday to Sasuke in arrears. fans don come out to come give dia two cent for inside di mata, some pipo dey call her out say since dem know Sasuke since twenty twenty one wey she come from Big Brother Naija shine your eye season she have been twenty twenty three till now dis year she come dey talk say she be twenty four. Di first pesin yarn say twenty four every anoda one say na so I go cry if I ever get dis kain surprise no be everybody dia boyfriend dey actually take out di time to do a birthday surprise party for dem. um some dey express their love through money giving them cash some dey carry them go different places but some nothing odi odi so na good something for her. Another one say some goggle that that she's nineteen ninety nine so she's twenty five not twenty four normally big brother naija um female their age no dey pass e no fit pass twenty four na that one na most of them um if you wan come talk of thirty that one worse dem no dey gree the only people wey be say don ever come out since the history of Big Brother, Big Brother Naija wey be say don give us their complete age na Venita, T-Boss, Bisola and Maria Chike and also Urie. The rest they go just come out. Nengi say she be 23 that time. Uh, wetin be her name? Aske say she be 20. Nobody dey pass 30 for there. oh. Na only this people wey be say I call for una so. Now I no talk say they dey they come out come tell people their age say see na so I be. me i dey happy say sasuke no allow public opinion sway her feelings sway her of her feelings for her man get who no dey make mistake no be say i dey support the way the man if e be say na true say he actually go girls dm um but sometimes you go need to do your own investigation to make sure say you no follow just follow the crowd or wetin people talk just to spoil things for yourself una take care una bye.